tradizzjoni, familja u proprjetà. Fis-26 ta' Lulju 1960, is-Soċjetà Brażiljana tad-Diviża ta' Tradizzjoni, Familja u Proprjetà waqfet f'São Paulo. Kienet entità kulturali u ċivika ispirata mill-Kattoliċiżmu, bi Plinio Corrêa de Oliveira bħala president u Fernando Farquim de Alameida fl-1913-1980 bħala viċi-president. Għalkemm il-bidu tal-attività politika tat-TFP jmur lura għal Lulju ta' għal Lulju 25 tal-1963, iżda fl-istess waqt l-ewwel l-ewwel sfida li fiha kellu li kellu jibbrilla Pinho kienet bdiet. Din kienet ir-riforma agrarja fil-Brażil fil-bidu tas-snin 60 il-President João Goulart beda proċess ta' riforma li permezz tagħha l-art agrikola kellha titqassam dawn hawn huwa sab l-appoġġ ta' elementi fil-Knisja Kattolika li kienu qed jinġibdu lejn ideat ċellugin. Madankollu, bosta bdew jaraw xaqliba lejn il-Komuniżmu hekk kif Goulart beda jfittex relazzjoni teqreb mal-Unjoni Sovjetika u ċ-Ċina Komunista. Quddiem din is-sitwazzjoni, Plinio Correia de Oliveira ppubblika Dak li kien kitbu l-ekonomista Luis Mendoza de Freitas jismu Riforma Agrarja, Kwistjoni ta' Kuxjenza. Dan il-ktieb wera li skont it-tagħlim soċjali tal-Knisja, il-gvern ma kellu l-ebda dritt jimponi esproprjazzjoni ta' proprjetà privata bl-iskuża li ser jeleva l-ħajja tal-bdiewa, li ħafna drabi, kif ġara f'pajjiżi komunisti, din marret lura mhux 'il quddiem. Fl-istess waqt kellek xi protesti li inparti spirati mill-kitba ta' Plinio, li ħadu momentum u fi ftit ġimgħat il-gvern sab oppożizzjoni qawwija. Tensjoni fil-pajjiż kompliet tiżdied sakemm fl-ewwel ta' April 1964 seħħ kolp ta' stat li waqqaf il-gvern ta' Goulart u beda l-perjodu ta' tmexxija militari. Iżda dan ma kienx ifisser tmiem tal-attiviżmu ta' Plinio u dawk ta' madwaru, Hekk kif il-militar beda bil-mod idaħħal riforma agrarja kif ukoll beda t-triq sabiex idaħħal id-divorzju u prattiċi oħra antikattolċi u rivoluzzjonarji. L-infiltrazzjoni rivoluzzjonarja fil-Knisja Kattolika. Fis-snin 60 raw aċċelerazzjoni fil-proċess ta' infiltrazzjoni tal-Komuniżmu u ideoloġiji oħra xellugin fil-Knisja Kattolika. Dan il-proċess kellu jilħaq il-kulmini tiegħu permezz tat-teoloġija tal-liberazzjoni fis-snin sebgħin u tmenin. Plinio Correa d'Oliveira u sħabu kienu fuq quddiem fil-ġlieda kontra dan il-ħażen. Fil-proċess ta' din il-ġlieda, l-għaqda magħrufa bħala tradizzjoni, familja u proprjetà, li sa mill-1960 kienet twildet mill-grupp li kien jassisti l Plinio fil-ġurnal Kattoliċiżmu, eh, bil-ħidma tagħhom kienet tikkonsisti attivitajiet bħal riżor pubbliku u petizzjoni ta' dimostrazzjonijiet, daħlu fuq quddiem ta' din il-ġlieda. Minħabba l-infiltrazzjoni li kien hemm fil-Knisja, it-TFP kemm-il darba daħlu f'kunflitti mal-membri tal-Konferenza Episkopali, sew fil-Brażil kif ukoll hekk fil-branki oħra ta' din l-għaqda li bdew jinfirxu fl-Amerika Latina, fil-kumplament ta' dan il-kontinent. Iżda minkejja d-dissens, huma dejjem baqgħu leali lejn il-Knisja Kattolika fil-ġlieda kontra l-komuniżmu taħt kappa teoloġika Bosta drabi sabu ostilità kbira, speċjalment meta l-istess Vatikan beda joqrob lejn il-blokk Komunist bl-ost politik li Plinio u sħabu rreżistew sakemm rebħu fuq il-Komuniżmu, il-waqgħa tal-Komuniżmu u t-TFP. Matul is-snin tmenin, Plinio Correa de Oliveira mexxa kampanji kontra l-bosta manifestazzjoni tal-Komuniżmu, fosthom l-hekk imsejħa komunitajiet ta' bażi li jridu knisja mingħajr ġerarkija, Isfijiet li nsistew l-Vanġelu jinqara b'lenti lejn il-ġlieda f'tal klassi kif ukoll proġetti li taħt il-kappa ta' Djalogu Interreliġjuż bdew jeħduha kontra l-ħidma missjunarji, il-messaġġi il-messaġġ li beda jitwassal fl-hekk imsejħa karovani kienu jduru l-kontinent kollha bl-istandard aħmar u bl-iljun tad-deheb. Organizzaw ukoll konferenzi fejn dawn il-kurrenti rivoluzzjonarji ġew mfarrka b'argumenti sodi. Fl-1981, bil-ħsieb li jikxef is-suppost soċjaliżmu riformista konfiskatorju agrarju, Plinio Correa de Oliveira ppubblika U TFP x'għandu żewġ xogħlijiet importanti, Jiena Kattolku, nista' nkun kontra riforma agrarja, f'erba' edizzjonijiet u 29,000 kopja, u l-messaġġ Self-managed socialism in view of communism barrier or bridgehead b' 34.5 miljun kopja u 178 edizzjoni fi 53 pajjiż. Dan il-messaġġ iddenunzja bil-qawwa lill-President Mitterrand ta' Franza, li allegatament poġġa l-idea tas-soċjaliżmu ġestit minnu nnifsu fl-aqwa tal-popolarità madwar id-dinja. Indika li l-appoġġ miftuħ mogħti lill-moviment tal-gwerilli tal-Amerika Ċentrali, li fihom ix-xellug Kattoliku kien involut profondament u b'mod partikolari l-protezzjoni diplomatika u militari provokattiva mogħtija lis-Sandiniżmu fin-Nigaragwa, allegament attestat li l-pretensjonijiet imperjalisti u tas-soċjaliżmu Franċiż ma kinux sempliċi figuri ta' diskors. Minħabba din il-pressjoni u pressjoni oħra, Mitterrand kellu jwarrab il-proġett ta' awtoġestjoni tiegħu, fl-ewwel ftit xhur tal-gvern tiegħu. Iżda dan is-suċċess kellu jiġi segwit b'wieħed akbar li kellu jinżel jinżel f'isem Plinio Correo de Oliveira u l-għaqda tiegħu b'Ittri tad-Deheb fil-kotba tal-istorja. Il-liberazzjoni tal-Litwanja. Plinio u t-TFP fl-1990 organizzaw ġabra ta' firem b'appoġġ tal-Litwanja, li wara li pproklamat l-indipendenza tagħha kienet sabet ruħha abbandunata mill-Punent, u f'periklu li terġa' tiġi mgħaffġa mill-Unjoni Sovjetika. B'ħames miljun mitej u tmintax-il elf firma miġbura f'inqas minn tliet xhur, il-kampanja Pro-Free Lithuania daħlet fil-Guinness Book of Records bħala l-akbar petizzjoni fl-istorja u dak iż-żmien il-kunsinna tal-mikrofilms tal-firem saret f'ċerimonja kbira fl-4 ta' Diċembru 1990 fil-Kwartier Ġenerali tal-Parlament Litwan f'Vilnius. Delegazzjoni magħmula minn ħdax-il membru ta' Diversity FPs immexxija minn Dottor Caio Xavier de Silveira, Direttur tal-Bureau TFP f'Pariġi, kunsenjat personalment il-microfilms tal-petizzjoni monumentali lill-President ta' dak iż-żmien, Vytautas Landsbergis. Fis-27 ta' Awwissu 1990 il-petizzjoni tal-Litwanja ġiet finalment rikonoxxuta mill-Istati tal-Punent. u fis-sitta ta' Settembru f'1991 mill-Unjoni Sovjetika nnifisha. L-istess ġara ftit wara lill-pajjiżi Baltiċi l-oħra. L-aħħar kitba u mewtu. Huwa ppubblikwa l-aħħar kitba tiegħu fl-1993, f'għajta finali kontra l-ħażen tal-egalitarjaniżmu paċifista li jiddisprezza l-ġerarkija il-ġerarkija, n-nobiltà, il-gwerra ġusta u l-familja. Ix-xogħol Nobility and Analogous Traditional Elites in Allocution in the Allocutions of Pope Pius XII to the Patrician and Roman Nobility, bi prefazju mill-Prinċep u Kap tad-Dar Imperjali tal-Brażil, Dom Luiz de Orleans de Bragança, li kien membru tat-TFP. F'Titwara miet fit-3 t'Ottubru 1995 u ġie midfun fiċ-Ċimiterju t'Consolacio f'São Paulo ħdejn ommu Donna Lucilla. Il-qabar tiegħu għadu miżjur u meqjum minn ħafna kruċjat tas-seklu għoxrin. B'hekk intemmet il-ħajja ta' Plinio Correa de Oliveira, ġgant fil-ġlieda kontro-rivoluzzjonarja f'kull forma tagħha. Kruċjat li ġieled kontra l-komuniżmu u bosta forom oħra ta' rivoluzzjoni, iżda fuq kollox mudell attiv ta' kattolku kontro-rivoluzzjonarju.